سڵاو هاوڕێیان ئەمڕۆ وانەی پێنجەمی خولی بەرنامەی پریماڤێرایە لەم وانەیە کۆمەڵێ شتم بۆ ئامادە کردوون کە لە مەنجمێنتە گرنگن واتاکی بزانرێ و هەروها لە بەروی بەرنامی پریماڤێرا بەرنمەیەکی مەنجمێنتە ئەم دەستەواژانەی تیا بەکارهێنرێت ئێمەش ئەم دەستەواژانە باس دەکەین بۆ ئەوەی کە بتوانیت خۆ پێشخەیت لە بەرنمەکە ئەگەر بزانانی ئەم دەستەواژانەواتای چیە زۆر دەتوانیت بە بەرنمەکە بکەیت ئەمە پێشتر باس کراوە هەمومان نەزانین چییە بەڵام هەر حەزم کرد هەبێت وەکو دۆکمنتێک لەلاتان هەبێت

ڕیلەیشنی ستارت و فنش ئەمە زۆر کەم یەتە بەردەستمان لە پرۆژەکان بەڵام هەر هەیە لە ئۆپشنەکان ئەکتیڤتی داهاتوو تەواو نابێت تا ئەکتیڤتی یەکەم دەست پێ نەکات ئەمانش پێناسی کۆمەڵە دەستەواژن لە منجمنت و لە بەرنامەکەش هەروەها حەزم کرد لەلاتان هەبێ پێناسەکان کورتن ئەمانی کە دیاریم کردو شتی گرنگن بەڵام ئەگەر خۆتان بخوێنەوە شتێکی زۆر باشەیان کە کاتێک یەکێک لەمانە هاتە بەردەستان ئەتوانن سەیری ئەمە بکەن سەیری ئەم پیدیفە بکەن بۆی بزانن واتاکەی چییە؟

پێناسەی مایڵستۆن چییە؟ واتە کاتێ ئێمە پڕۆژەیەکمان هەیە ئەم پڕۆژەیە لە سەرەتا تا کۆتایی پڕۆژەیەکی تەواوە بەڵام پڕۆژەکە بێگومان چەند بەشێکی تایە ئەتوانین بکین بە بەش بەش کە بەشێک تەواوە بێ اینجا پلانداین بۆ دەستپێکردنی بەشێکی تر

چەنێک کاتی هەیە بۆ ئەوەی دوا بکەوێت یان پێش بکەوێت بەبێ ئەوەی کار لە هەموو کاتی گشتی پرۆژەکە بکات واتە کە ئاڵێن ئەکتیڤیتێک تۆتەڵفلۆتی یەک ڕۆژەواتە ئەو ئەکتیڤیتی ئەگەر یەک ڕۆژ دوا بکەوێت کار لە گشتی کاتی گشتی پڕۆژەکە ناکات و فری فلۆت کاتێ ئەڵین فری فلۆت مەبەستمان چییە کاتی ئەکتیڤتیەک فری فلۆتی بۆ نمونە چەند ڕۆژ بێت سێ ڕۆژ بێت واتە ئەو ئەکتیڤتیە ئەگەر سێ ڕۆژیش دوا بکەوێت کار لە دەستپێکردنی ئەکتیڤتەکەی دوای خۆی ناکات ئەکتیڤیتیەکەی دوای خۆی نەک کاتی گشتی پڕۆژەکە فەرقی تۆتاڵ فلۆت و فری فلۆت ئەوەیە فری فلۆت ڕەتی بە ئەکتیڤیتیەکەی دوای خۆیەوە هەیە بەڵام تۆتاڵ فلۆت ڕەتی بە کاتی گشتی پرۆژەکەەوە هەیە ئێستا باسی کریتیکال پاتەکەین بە شێوەیەکی وردتر وا دانێین ئەمە پڕۆژەیەکە ئەمانە ئەکتیڤیتی ناو پڕۆژەکەن ئەم کۆمەڵە ئەکتیڤیتیەمان هەیە و ڕلێشنی نێوان ئەکتیڤیتیەکان بەم شێوەیە

کاتێک ئەمانەوێت کریتیکاڵ پاس بدۆزینەوە پرۆژەیەکی بچووکمان هەبێ بەم شێوەیە توانین پرۆژەکە بنووسین لە شێوەی تەیبڵێک بەم شێوە نای ئەکتیڤیتەکان دیاری ئەەکەین بەم شێوەیەش ڕێلیشنەکانیان ئەم بابەتە من خۆم لە زانکۆ لە بابەتی لەوانەی پرۆگرامین خوێندومە بەڵام ئەکرێ لەوانەی مەنجمنتیش خوێنرابێت هەرچۆنێک بێ کاتی ئێمە ئەم تەیبڵە دروست دەکەین بۆ پرۆژەیەک ئەمانەیە بەو شێوەیە بە شێوەیەکی دەستی کریتیکال پاتەکە دیاریکەین ئەو کاتە زین بەرنمەکەش چۆن ئیشەکات چەند ئەکتیڤیتیمان هەیە ئەوەنە چوارگۆشەی لەم شێوەیە دروست دەکەین بۆ هەریەکەیان پاشان ئەم شتانە ئەنووسین لە ناو چوارگۆشەکە ئێرلی ستارت ئێرلی فینش لیتر ستارت لیتر فینش ئەمانە پێناسەکانی هەیە لەسەرەوە ئێرلی ستارت واتە ئەو ڕۆژێکە ئەکتیڤیتەکە دەست پێکات لیتە ستارت واتە چەند ڕۆژە توانێت تاخیر کرێت ینی بۆ سەرای دەستپێکردنی پرۆژەکە لە پێناسەکان هەمووی بە جوانی هەیە لیتە ستارت لیتە فنش ئێمە ئەوانە لێرە ئەنووسی

ئێستە تۆ وا دابنێ پڕۆژەیەک لە جیاتی بە بەرنامی پریماڤێرا شی بکەیتەوە پلانی بۆ بکەیت کریتیکال پاتی دەرکەیت بەدەستی ئەو ئیشەکەیت پرۆژەکان ئەنووسین ڕلەیشنەکانمان لەلایە ڕلیشنەکان چۆنە؟ ئەکتڤیتی بی ئەو ئەکتڤیتیەی کە لە پێشیەوە ئەبێ ڕووبات چیە ئەکتڤیتی ئەیە واتە ئێمە سەرەتا ئەم چوار گۆشەیە ئەکەین پاشان ئەکتڤیتی ئەی ئەنووسین و سەهمێکەکەین کە ئەکتڤیتی بی ئەبێ لە دوای ئەیەوە ڕووبات ئەکتڤیتی ئەی ئەبێ چیترێک چیتریش لە دوای ڕووبات ئەبێ ئەکتڤیتی سیش لە دوای ئەوە ڕووبات

بەم شێوەیە ئەگەر ئەمە یەک جار بەدەست بیکەن شتێکی زۆر ئاسانە هیچ قرس نییە ئەمەی پێم باشە سەرەتا ئەمە دروست بکەن دواتر گوێ لەوەی پەڕەکانی شەرحی پەڕەکانی دواتر بگرن هەموو ئەم ئەم تەیبڵەمان هەیە خۆمان ئەمانە دروست بکەن ئەم چارگۆشانە چەند ئەکتیڤیتیە یەک دوو سێ چوار پێنج شش حوت هەشت هەشت ئەکتیڤیتیە ئەوەنە چوار گۆشە دروست دەکەن بەڵام شێوەی دروستکردنەکەی چۆنە ئەبێ بزانن سەرتا بێگومان لە ئەکتیڤیتی ئەوە دەست پێکرێت بزان ڕلیشنەکان چۆن ئەکتیڤیتی ئەی چەند ئەکتیڤیتی لە لە دوایەوە دەست پێکات و ئەکتیڤیتی بی چ ئەکتیڤیتێک لە دوایەوە دەست پێکات ئەکتیڤیتی سی چ ئەکتیڤیتێک لە دوایەوە دەست پێکات ئەکتیڤیتی سی دوو ئەکتیڤیتی لە دوایەوە دەست پێکات بەم شێوەیە F و E F و E ئەمە دروستکەن ئێستا زۆر باشە بۆی بە جوانی لە کریتیکەڵ پات تێبگەین پاشان چی ئەنووسین لە چوارگۆشەکان لە خانەکان ڕۆژی دەستپێکردنەکە بێگومان لە سفرەوە دەست پێکات سفر زایدی ئەم دیوریشنەیەکین کە لەناو ئەم خانەیە هەمان بووە پێشتر کە لەم دیوریشنەوە هێناومانە، ئەمە زاید ئەمە ئەکەین و لەم خانەیە ئەینووسین. پاشان ئەمەی ئێرە ئەهێنینە یەکەم خانەی ئەوەی دوای خۆی، ئەگەر یەک دانە بێ، ئەگەر هەر چەند دانە بێ. لێرە ئەمەش زائیدی ئەمەیەکەین نەتیجەکە لێرە ئەنووسین ئەمە زایدی ئەمەکەین نەتیجەکە لێرە ئەنووسین و بەو شێوەیە بۆ هەموو ئەوانەی دوای خۆیان ئەمانەی ئەم ئێرە سەرجەمی ڕۆژەکانە ئەهێننە ئێرە تا ئێرە پێنج ڕۆژ تەواو بێ پێنج ڕۆژەکە ئەهێننە ئێرە زائد دوو ڕۆژی ئەم ئەکتیڤیتیش یەکەین ئەوێ بە حوت ڕۆژ لێرە شەروە تا ئێرە بە پێنج ڕۆژ تەواو بێ پێنج ڕۆژەکەین نە ئێرە زائد یەک ڕۆژی ئەکتیڤیتیش یەکەین ئەبێ بە شەش ڕۆژ ئەمە ئێرەش سێ زائیدی چوار یەکەین ئەبێ بە حەوت ڕۆژ واتە تا ئێرە بە حەوت ڕۆژ تاوا بێ لێرەوە هەتا ئێرە بەم شێوەیە هەمویانەکەین کاتێکە بۆ نمونە ئەم ئەکتیڤیتیە لە دوو شوێنەوە ئەتوانین بۆی بهێنین ئەتوانین ڕۆژەکانی ئەمەی بۆ بهێنین تا ئێرە بە شەش ڕۆژ تەواو بێ تا ئێرە بە دوانزە ڕۆژ تەواو بێ ئێمە لەو کاتێک کە دوو ژمارە جیاوازمان هەیە کەم ژمارەیە هێنین بۆ خانەی ئەکتیڤیتی دوای خۆی ئەگەر لە ڕووی مەنتیقەوە بیری لێ بکەینەوە مەرجی دەستپێکردنی ئەم ئەکتیڤیتیە مەرجی تەواوبوونی ئەم ئەکتیڤیتیە لەگەڵ ئەم ئەکتیڤیتیە ئەم ئەکتیڤیتیە دوای شەش ڕۆژ تەواو بێت ئێمە دوای شەش ڕۆژ ئەتوانین دەست بکەین بەم ئەکتیڤیتیە بێگومان نەخێر لەبەر ئەوەی ئەبێ ئەم ئەکتیڤیتیەش تەواو بێ ئینجا ئەم ئەکتیڤیتیە دەست پێکات واتە بێ هەردووکیان تەواو بووبن واتە ئەبێ دوای شەش ڕۆژەکەش چاوەڕێ بکەین هەتا ئەم ئەکتیڤیتیە تەواو بێ واتە دوای دوانزە ڕۆژ ئەتوانین ئەمە دەست پێ بکەین کەواتە ئەم دوو ژمارەیە کامیان زۆرتر بوو ئەو ژمارەیان لەم خانەدا ئەنین ئەگەر لە سێ ئەکتیڤیتی یان لە دوو ئەکتیڤیتی یان زیاتر لە یەک ئەکتیڤیتی ڕلیشنی هەبوو لەگەڵ ئەکتیڤیتیەک لە دوای خۆی کامیان زۆرترین ڕۆژ بوو ئەویاندا ئەنین پاشان ئەم دوانزەیە زائید چوار ئەبێ بە شانزە لێرەش بۆ ئەخیر ئەکتیڤیتی مەرجی دەستپێکردنی ئەخیر ئەکتیڤیتی چییە ئەوەیە کە ئەم ئەکتیڤیتی و ئەم ئەکتیڤیتە تەواو بووبن ئەم ئەکتیڤیتیە کە ئەکتیڤیتی ئێفە دوای حەوت ڕۆژ تەواو ئەبێ بەڵام ئێمە ئەبێ چاوەڕێ بکەین ئەم ئەکتیڤیتیش تەواو بێ بۆی بتوانین ئەمە دەست پێ بکەین واتە ئەم حەوت ڕۆژە هیچ سوودێکی نییە کە دوای ئەمە کە ئەمە بە کاتێکی کەم تەوا بێ چونکە ئەم ئیلا ئەبێ چاوەڕێ بکەین ئەمە شتاوە بێواتە شانزە ڕۆژەکە ئێمە لێرە دایانین بەم شێوەیە ئەم چوارگۆشە ئەم خانانە پڕەکینەوە

بڵێن کاتەکانمان حساب کرد بە پێچەوانەشەوە کاتەکان حساب بکەین بۆ ئەوەی بزانین هەر پڕۆژێ هەر ئەکتیڤیتیەک چەندێک گاپی هەیە لە بەرنمەکە لە ڕلیشنەکان ئەگەر تێبی بڵێن ببوون چەندێک لاگی هەیە ئەگەر تێبینیمان کردبێت ئەم ژمارەیە هەیە ئەمە هەمان ئەو شتێک ئێستا باسیەکەین

بڵێن ئەکتیڤیتیە هیچ لایەکی نادرێتە لە کاتی بەرنامەکەش بەڵام ئەمە شانزە ناقس دووی ئەکەین کە دیورێشنەکەی خۆیەتی ئەبێ بە چواردە ڕۆژ ئێستا باسێکین کە ئەم ژمارانە چی لێکەین پاشان ئەم چواردەیە ئەخەینە ئێرە ببورن ئەم چواردەیە ناخێنە ئێرە لەبەر ئەوەی وەک وتمان لێرە کاتێک کە ئەکتیڤیتیەک لە دوو شوێنەوە بڵێن حساب دوو ڕلیشنی هەبێت ئەگەر شەش و دوانزەمان هەبێت دوانزە هەڵەبژێن لە بەرەوەی گەورەترە کاتێکە بە پێچەوانەوە یینەوە بە پێچەوانەوە ئەم ئەکتیڤتیە لە دوو شوێنەوە

بەم شێوەیە هەموو ئەکتیڤیتیەکان حسابەکەین لێرەوە ئەکتیڤیتی ئەی لە دوو شوێنەوە لیتە ستارتی بۆ ئەڕوات کە پێڵێن لیتە ستارت ئەوان هەڵبژێرین کە کەمە ئەم لیتە ستارتە چی ئێستا گەر لەسەر ئەمە سەیری بکەین ئەم ئەکتیڤیتیە خۆی دیورێشنەکەی دوو ڕۆژە ئێمە ئەتوانین لە دوای ئەکتیڤیتی ئەی کە ئەکتیڤیتی ئەی دیورێشنەکەی سێ ڕۆژەواتە لە دوای سێ ڕۆژ دەست بکەین بە ئەکتیڤیتی سی دوو ڕۆژی ئەوێت کە تۆتەڵەکەی کات پێنج ڕۆژ بەڵام لەبەر ئەوەی ئەکتیڤیتەکەی تر زیاتری پێچێت واتە ئێمە ئەتوانین ئەگەر نۆ ڕۆژیش ئەم ئەکتیڤیتیە دوا بکەوێت کار لە تۆتەڵ فلۆتی ئیشەکەمان ناکات پڕۆژەکەمان ببورن سێ ڕۆژی شش ڕۆژیش دوا بکەێت دووا دەبێ نۆ ناقسی سی بکەین شش ڕۆژیش دوا بکەێت کار لە تۆتەڵ فلۆتی پرۆژەکەمان ناکات ئێستا با بزانین کە ئەمانەمان کرد سوودی چی بوو بۆی بە شێوەیەکی جوانتر لێرە لێرە بۆ دیاریکردنی کریتیکال پاث و بۆ دیاریکردنی تۆتەڵ فلۆت ئەبێ ئێمە چی بکەین

لێرە هەردووکی هەمان ژمارەیە واتە نۆزدە ناقس نۆزدە ئەکاتە سفر لێرەش هەمان ژمارەیە شانزە ناقس شانزە کات سفر بەڵام لێرە هەمان ژمارە نییە بێگومان ئێمە ناقسمان نییە لێرە نەتیجی ناقس لە بروی ڕۆژە شانزە ناقس حوتی ئەەکەین بەم شێوەیە

سفری کردووە واتە ئەمە کریتیکەڵ پاثەکەیە واتە ئەمە هیچ بە هیچ شێوەیەک مەجای دواکەوتنیان نییە ئەم ئەکتیڤیتیانە هەر ڕۆژێک دوا بکەون هەموو پرۆژەکە کاتی پرۆژەکە کە نۆزدە ڕۆژە ئەبێ بە بیست و بیستیەک و زیادەکە بەڵام ئەمانە ئەگەر ماوەی شەش ڕۆژیش دواکەوتنی تیا هەبێت ماوەی پرۆژەکە زیاناکات ئەمەش هەروا ئەمە ماوەی نۆ ڕۆژیش دواکەوتنی تیا هەبێت ماوەی گشتی پرۆژەکە هەر بە نۆزدە ڕۆژ ئەمێنێتەوە ئێستا زانیمان کریتیکال پاس چییە و زانیمان تۆتەڵ فلۆت چییە تۆتەڵ فلۆت ئەو ڕۆژانەیە کە ئەتوانین ئەو ئەکتیڤیتی تیا ئەنجام بدەین بەبێ ئەوەی کاتی گشتی پرۆژەکە زیان بکات کە خۆی دیورێشنەکەی دوو ڕۆژە بۆ نمونە ئەم ئەکتیڤیتیە بەڵام ئێمە ئەتوانین لەو ماوەیە لە دوو ڕۆژی یەکەم دووەم سێم بەو شێوەیە لەو ماوەیە ئەنجام بدەین بۆ حسابکردنی تۆتەڵ فرۆد وتمان ئەمە ناقسی ئێر لێر فنش ناقسی لی دەست فنشەکەین و هەروە ئەشتوانین

لە بەعزێ شوێن ئەکرێ یەکسان بێ بە تۆتاڵ فروت بەڵام لە بەعزێ شوێن یەکسان نییە وەکو ئەم ئەکتیڤیتیە وتمان فەرقەکەیان چیە فری فلۆت و تۆتاڵ فلۆت فەرقی فەرقیان ئەوەیە تۆتاڵ فلۆت ئەگەر ئێستا ئەم ئەکتیڤیتیە شەش ڕۆژ دوا بکەوێت کاتی گشتی پڕۆژەکە هەر نۆزدە ڕۆژە بەڵام یەک ڕۆژیش دوا بکەوێت ئەم ئەکتیڤیتیە دوا ئەکەوێت دواتە فری فلۆت ڕەتی بە ئەکتیڤیتەکەی دوای خۆیەوە هەیە تۆتەڵ فلۆت ڕەتی بە کاتی گشتی پرۆژەکەەوە هەیە واتە هەرچەند بۆ نمونە ئەگەر ئەم ئەکتیڤیتە نۆ ڕۆژیش دوا بکەوێت ئەکتیڤیتەکەی دوای خۆی هیچ کێشەی نابێ یان ئەم ئەکتیڤیتیە شەش ڕۆژیش دوا بکەوێت ئەم ئەکتیڤیتیە ئەم شانزە ڕۆژە ناگۆڕێت بەڵام ئەم ئەکتیڤیتیە ئەگەر یەک ڕۆژیش دوا بکەوێت ئەم دوانزە ڕۆژە ئەگۆڕێت ببورن ئەم شەش ڕۆژە ئەگۆڕێت هاوڕێیان ئەمە باسکردنی کریتیکاڵ پاث بوو لەگەڵ تۆتاڵ فلۆت لەگەڵ فری فلۆت ئەگەر پێم وابێ یەک نمونەی لەم شێوەیە یان چەند نمونەیەک بەدەستی خۆتان بکەن ئەم بابەتتان زۆر لە ئاسانە بێت لێرە نمونەیەکی ترم داناوە ئەگەر حەزتان لێبوو خۆتان بەدەستی خۆتان بیکەن و کریتیکەڵ پاثەکەی دیاریکەن تۆتەڵ فلۆت و فری فلۆت دیاریکەن زۆر باشە بێ و ئەشتوان ئەمەی پێشووتر دووبارەکەنەوە هاوڕیان ئەمە وانەی ئەمڕۆ بوو پێم باش بوو ئەم شتانەتان بۆ باس بکەم لە وانەی داهاتوو هەموو قۆناغەکانی دروستکردنی پڕۆژەیەکتان بۆ کورت دەکەمەوە بە شێوەی پی دی ئێف دای ئەنێم بە وێنە و بە نووسین و کۆمەڵە داتاتان ئەیەمێ بتوانن پڕۆژەیەکی پێ دروست بکەن بۆ خۆتان هەموو قۆناغەکانتان بە شێوەیەک بۆ ئەنووسم بە ڕیزبەندی ئەو شتانەی کە زۆر گرنگە لە پڕۆژەیەکی سادە هەبێت و هەروەها باسی فلتەر ئەکەین لە بەرنمەی پریماڤێرا فلتەر ئەتوانرێت چی پێ بکرێت لە بەرنمەکە وانەی ئەمڕۆمان تەواو بوو هیوادارم سوودتان لێ وەرگرتبێ و هیوادارم ئەو شتانەش کەوتمان بەدەستی خۆتان بیکەن بۆ ئەوەی زیاتر سوودی لێ وەرگرن سپاس